Jiena Klera Ġusordwi, naħdem fuq it-televiżjoni u anka fil-medja soċjali. Passjoni kbira l-fitness u dak kollu li jista' jgħinna biex inħossuna tajbin mentalment u fiżikament. Dak kollu li nitgħallem, nirriċerka u nistaqsi ser inkun qed niddiskutih ma' professjonisti u nies b'esperjenzi li ser jagħtuna għodda li nistgħu nużaw biex ngħixu ħajjitna bl-aħjar mod possibbli. Podcast ieħor illum għandna storja sabiħa eh, lil dan ir-raġel li ħan intervista l-lum, intervistajt fuq programm ieħor u waqt li beda jkellimni fuq xi ħaġa totalment differenti moħħi mill-ewwel F'ħadd laqas laħaq telaq mill-istudju għedtlu, Please ejja fuq Reboot għaliex hija storja sabiħa ħafna, ħafna sportivi minnkom nies ħa tieħdu ħafna ideat ħa tkun ta' ispirazzjoni għalikom. Adrian Asa minn dejjem kien involut fl-isport u kien referee għal 20 sena u għaxar snin fl-amministrazzjoni kemm Malta kif ukoll fi ħdan il-UEFA. Kien involut fil-futbol internazzjonali u għadu viċi president fl-MFA u bħala delegat tal-UEFA huwa għandu BA d'Honours fil-Malti, Masters fit-Traduzzjoni u Postgraduate Diploma fl-HR Management u Training mill-Università ta' Leicester. Ta' 50 sena sar jaf li għandu l-Parkinson's, imma dan ma waqqfux milli jkun involut f'ħafna affarijiet kif ser ikun qed jgħidilna, fil-fatt fl-introduzzjoni m'għadx dak kollu li hu involut fih għax ħa nkunu qed nitkellmu dwarha. Jipprattika xi dixxiplini biex jgħinu fil-ħajja, Hu rebaħ ukoll. U dan ħa jkun qed jirrakkontaħħulna proprju Adrian. L-ewwel nies grazzi ħafna talli għoġbok tiġi. Grazzi tal-istedina. Kif inti? Grazzi tal-programm li qed tagħmel. Grazzi ħafna lilek. Inti minn dejjem kont hekk Adrian. Involut f'ħafna affarijiet minn meta kont żgħir. Minn dejjem ta' għax eh, nħobb eh, nimpenja ruħi, nħobb norganizza, nħobb nagħmel affarijiet għal ħaddieħor, ġifieri, għax waqt tkun tagħmel affarijiet għal ħaddieħor, Tkun qed tħoss ċerta sodisfazzjon u fulfillment inti ġewwa fik. U dejjem mindu kont iżgħar. Dejjem għamilta ma' nies ikbar minni fl-età, fis-sens li pereżempju niftakar kont fil-Legion of Mary. Tajjeb? Dħalt ta' xi seba' tmien snin. U jien dejjem kont l-iżgħar wieħed. Eh, kont isni l-fessu taħħom. U dejjem fittix li nitgħallem minn ħaddieħor u l-Legion of Mary apparti ta' informazzjoni nissel fija ċerta responsabilitajiet, ċerta etika, ċerta disciplina. Tani l-opportunità wkoll li nkun involut f'organizzazzjoni li kienet torganizza eh, diversi attivitajiet u ukoll konna nagħmlu anki home visits il-ħamru speċjalment fejn kont ngħix. Però anki l-familja tiegħi, il-familja tiegħi dejjem rawmet fija ċertu valuri sbieħ li għadni nħaddan u nipprova ngħaddihom Lil uliedi, lit-tfal tiegħi. Fil-fatt kont se ngħidlek, kont se ngħidlek kienet xi ħaġa żgur fit-trobbija tiegħek biex inti ġejt hekk temmen fik innifsek u lest li tgħin lil ħaddieħor. Le, mhux dejjem kont nemmen fija nnifsi, anzi, meta kont żgħir jien kelli inferiority complex kbira. Probabbilment kienet minħabba trobbija jiena kont mummy's boy, tajjeb, il-mummy għadha ħajja kienet eh, tad-dixxiplina ħafna miegħi. Ma kinux ma kienx tħallini, ġifieri mhux ta' kemm ġibu laħaq tħallini mmur għawdex ma' sħabi pereżempju. Kelli ċerta restrizzjonijiet. Ġifieri d-dixxiplina ovvjament li wertet mingħand missiera minn nannu għaddi ta' lili u ma sax ngħid li kont nieħu gosbija dak iż-żminijiet għaliex ħin kollu bil-permessi bil-ħin fiex ħin tidħol. Tajjeb, ġviri ma konċ namel dirrida assolutament. Imma illum ġota nirringrazzjax dik id-disciplina li nistet fija. Daseku. Għamlitni raġel, so. Ħafna nis jafuk għal diversi affarijiet imma waħda mill-iktar naħseb illi inti marrufarija il-karriera tijak bħala referi għal 20 sena fid-dinja tal-futbol, għajdinna daqxej dwar din il-karriera. Referi, mux easy, eh, biex tkun referi. Le, le. Jien se referi vera f'kombinazzjoni, ġiviri, jina konna fl-appartament eh, buċibba tal-familja, kontet naqra Times, konta xej bordek, kelli 22 sena. Il-futbol kien għadu jibqa l-passjoni tiegħi bħala sport minkejja l-involved f'diversi sport differenti. U kien hemm riklam mill-MFA li qed jagħmlu kors ta' regolamenti. U jiena minħabba li m'hemminx biżejjed fija nnifsi meta kont żgħir. Bħala plejer jew anke goalkeeper kont nilgħab, kont nibża u ma kellix dak il-kuraġġ biżejjed fija nnifsi. Għalkemm kont noħlom li xi darba nsir goalkeeper ta' tim nazzjonali f'dak kont żgħir. Mhm. U qed ħanamlu dal-kors biex nitgħallem iktar regolamenti. U kon niftakar konna xi 16, u minn dawk is-16 ehm, dejjem jidroppjaw kif jiġri jkun hemm ħafna dropouts li hija normali. Kien baqa' tlieta biss, u tlieta li aħna konna nixxina nilħu anki livell internazzjonali. Hemm xi instance memorabbli hekk f'din il-karriera li tajt isma' nista' nippompojntja waħda konvida li kellek ħafna. Kull appointment irċevejt, kull partita li refjajt hija memorabbli għalija, għaliex li inti tagħmel 20 sena sħaħ tkun fdat mill-Assoċjazzjoni tal-Maltija tal-Futbol, mill-MFA, tkun fdat anki mbagħad mill-UEFA u mill-FIFA meta jiena mbagħad ilħaqt livell internazzjonali kollha ma' memorabbli, però ovvjament ikun hemm partiti li jispekkaw, pereżempju lokalment il-fatt li jiena fit-18 ta' Mejju kien it-tlieta sena 2004 jien irrefejt il-final tal-FA Trophy bejn Stima Marsa Xlok. Il-final ta' Trophy isek tajt l-FA Cup final l-Ingilterra jew l-Koppa Talja l-Italja. Jiġri dik tibqa' memorabbli. U barra minn Malta kelli okkażjonijiet fej irrefjajt l-Irlanda, Repubblika Irlandiża kontra ċ-Ċina, kienet logħba friendly u din aktar minn 40,000 fruħ. U niftakar irrefjajt players famużi bħal mumma Roy Keane tal-Manchester United, Robbie Keane, etc. U l-eċitament ta' qabel il-logħba, kif kont iddilja miegħu? Eħe, normalment kont indoq mużika partikolari mid-dar sal-Istedju Nazzjonali ta' Qali. Tajjeb, tal-Modern Talking. Kelli CD tal-Modern Talking, ah, kont indoqdina. U jina kont nuża wkoll proċess ta' visualization. Jiġifieri kont minn mindu nirċivi l-appointment, nhar ta' tnejn normalment kien, sal-weekend Kont naħseb fuq il-logħba minn għamel fa' pressure żejjed fuqi kont nippjana training tiegħi bħal MFA ma' snin kienet saret organizzata ħafna fis-settur ta' referin kien konna anki il-coach tagħna ta' referis kien konna training it-tlieta l-erba' u l-ħamis. U t-tlieta u l-ħamis kienu daqsxejn intensivi, speċjalment it-tlieta. U apparti minn hekk kont nivviġwalizza kif, pereżempju, jekk kont ħa nirrefri żewġ timijiet li jiena forsi rrefrejthom qabel u kellhom ċertu plejers partikolari, kont noqgħod noħloq sitwazzjonijiet f'moħħi illi pereżempju għandek plejer bil-ballun mal-linja qabeż plejer ieħor ħa jikkrossja, tajjeb, jien qed nistenna barra l-penalty area, u f'każ li jkolli ġbid minflok jiena kif ħa nirreaġixxi. U dawn dan il-proċess ta' visualization ehm, kien jgħinna ħafna għax when such things happened kont ikun preparat iktar għalihom. Kemm interessanti. Eh, l-lum ma' żmien ġifieri niftakar wieħed li kien eh, enfasizza ħafna fuq dan il-suġġett eh, Pier Luigi Collina. Waħda mill-iktar affarijiet zbieħ li seħħew fil-ħajja tiegħi hija li jiena sirt referee tal-futbol. Għaliex meta tkun referee tal-futbol u mbagħad tavvanza u tagħmel ċertu livell, l-għonet jekk inti tkun ta' ċertu livell ehm, tibqa' rispettat. Jiena llum għadni mmur postijiet. Għadek rispettat kullimkien. Eh, eżatt, ġifieri għadni rispettat u dak rispettu hu pjaċir għax jiena dejjem rispettajt ħadd ieħor. Jiena ġifieri għalkemm konta disċiplina fil-ground, però qatt mużajt l-uniformi b'mod abbużiv. B'awtorità. Tagħmel dawn l-affarijiet kollha, involut fl-isports, u naħseb illi kif għedt inti anke jekk iltqajt ma' xi ħaġa ta' referee, inti dejjem issir iktar b'saħħtek u forsi tgħinek imma inti ħa tikkoreġini f'din is-sitwazzjoni illi qed tgħaddi minnha. Kemm ilek li ġejt diagnosed bil-Parkinson's? Ili erba' snin, mis-sena 2018 fil-fatt. Nista' nsaqsik x'kienu l-ewwel sintomi kif bdejt tinduna? Mela, sitt xhur qabel, kont li sitt xhur, bdejt nħoss ħebbusija f'għonqi, kont inżomm idi hekk, kont inkaxkar biex nimxi. U l-handwriting tiegħi bdejt imbati biex nikteb. Jiena l-Parkinson's tiegħi qiegħda fuq nata l-lemin u jiena right-handed. U jiena meta kont żgħir l-iskola eh, ġieli kien hemm teachers li kienu jgħidu li biex tant kelli handwriting sabiħa li biex nikteb jien fuq il-blackboard dak iż-żmien ma kienx whiteboard blackboard. Tajjeb, u jien kont noħu gost għax nħod gost nikteb. Imma mbagħad eh, bejn ninduna li qed ngħejja nikteb, qed ngħejja nuża l-laptop insuq u mingħajr ma rrid inżomm l-isteering bix-xellug biss. U mort għand l-ewwel fisioterapista, tnax-il session, mort għand fisioterapista oħra, tmien sessions, tabib tiegħi personali. Dan il-podcast ma kienx ikun possibbli mingħajr Love GI. Ħobż loaf GI, l-aktar ħobża bnina fi gżiritna, issibha biss fil-ħwienet tal-Maypole. Team Sport, il-post fejn issib l-aqwa brands sportivi bħal Diadora u Under Armour, u l-aqwa ditti ta' żraben, Suconi u Hoka fost oħrajn, isibuhom l-Iklin u Birkirkara. Hi-Pro, prodotti magħmolin bi proteina biżżejjed biex tikkumplimenta d-dieta tiegħek ta' kuljum u li ser jgħinuk fit-training li tagħmel biex tgħix ħajja aktar b'saħħitha. Gulon, gallettini bla zokkor b'togħma bnina. Natru, ħalib plant-based b'ingredjenti naturali biss, mingħajr zokkor miżjud. Fior di Vita, għal varjetà kbira ta' ġobnijiet. ħadd ma jgħidlek illi anzi jiena bqajt naħseb u anki kulħadd minn tkellimt li jien għandi xi nerf fonqi u mort nagħmel sken u mill-sken ma ħreġ xejn normal wear and tear.

U mort għandu mal-mara tiegħi, poġġejt bil-qiegħda, kien għaddew forsi 30-40 sekonda, għalli naf x'għandek, mingħajr bilaqqas biss eżaminani dan. Jgħat li jaf x'għandi dar lejn il-mara tiegħi u qalla inti l-Adrian rajt xi tibdil fih għatlu iva. Għatlu mis-sena minn Marzu 2016 l-hawn Għaltlu għadda minn esperjenza diffiċli fil-ħajja tiegħu, għaltlu ehm, qabdu depression u minn dak inhar Adrian imbidel, sar bniedem insapportabbli mhm. ehm, id-dar ehm, u għalli għajd li għajd fuq din l-esperjenza. Jien bdejt ngħidlu, u msassin il-mediċina li kont nieħu. Umbat eh, dar fuq il-mara tiegħi għalla mandunajċ l-espressjoni tal-wiċċ xin kont tlift il-bissima. Tajjeb.

U jiena minħabba li fix-xogħol tiegħi kont intqajt anki mal-Papa Ġwanni Pawlu Tnejn, nift, plus li dejjem immaġinajt Parkinson ta' xi ħadd jitriegħed b'xi ħadd ta' 70-80 sena. Qalli iva li l-aħħar tliet tliet patients li kelli int 50, 48 u 32 sena, qalli m'għadix relatata mal-età. Insomma, to cut the long story short, qalli jekk tagħmel li ngħidlek, qalli tista' tgħix il-ħajja tiegħek normali. Għalli ma ridekx tħares li kien nifsek bħala Adrian Asa għandu l-Parkinson's, għalli inti Adrian Asa. Tajjeb, għalli l-Parkinson's hija kondizzjoni, edemmek, memx fejqan għalija, mhm. għalli però jiddependi minnek issa kemm jinixxilek ehm, il-progress tagħha tillimitaħ biex kun sa tgħix il-ħajja tiegħek normali. Ma fil-karozza ehm, infqajt nibki, U stennejt li l-mara tiegħi x'aktarx ħa tagħmel l-istess, per ma għamlitx hekk il-mara tiegħi. Il-mara tiegħi baqgħet b'saħħitha u qalt li Adrian, aħna għad bżonnok. U dak għamlini bil-kuraġġ. Morna d-dar għedna li tlet tfal tagħna, Daniel, Sera u Marija. Ehm, Sera ħalta kbira ħafna tan-nofs minħabba l-fatt li għandha ħabiba tagħha li l-mama tagħha għandha kundizzjoni mhux eżattament istess imma simili. Mhm. U minn dak iż-żmien bdejt il-vjaġġ tiegħi fis-sens li kont eh, l-ewwel ħaġa li għamilt eh, għax kien qalli mill-ewwel qalli jibda minn issa naqqas bil-pis. Tajjeb, nexxin naqqas 18 kilos dak iż-żmien, imma mbagħad aktarx naħseb erġajt ksibthom lura, imma kont inqadd ġo ġim. Mhm. U training għeni ħafna, fil-fatt laqas kont induna, ħadd ma kien jinduna, u żammejta mal-familjari tiegħi laqas ma missier ma kienu jafu. Imma mbagħad wara tliet snin fej xorta kien ikolli ċertu moment ta' ansjetà u ċertu nuqqas tarqat, nkun naħseb u newden. Tajjeb, għax il-Parkinson's hija kondizjoni komplessa ħafna. Kon smajt Stefan for Parkinson's, U ħabib tiegħi David Borda li għandu l-Parkinson's ukoll u mhm. iżgħar minni feta. Mhm. Daqsna dawk għax ħabib tagħna wkoll niftakar sewi. Kien qalli, qalli ejja qalli tuħu gost u jiena mxin rajt il-filmat u rajt ħafna anzjani bdejt inħoss li I don't fit into that environment. Illum saru t-tieni familja tiegħi. Imma eh, mbagħad li jiena li għamilt speċi kuntatejt il-neti li mhux u kombinazzjoni neti li f'jannar li għad f'jannar tas-sena 2000 bħallum sena, bħal dażmin sena mhm. jisu, 2022. Eh, Tajjeb, eh, kienet taħseb li minħabba problemi finanzjali, kienet taħseb li talaqa l-operazzjoni għaliex aħna kemm aħna noffru servizz b'xejn. bħala classes. Ħadd ma jħallas xejn. Imma rridu nħassu li teachers. Mhux hekk. Tajjeb, il-venue situ għamna b'xej, il-Kunsilli Lokali, all right. Allora isna tqajna at the right time. Fejn jiena kellek l-entużjażmu li nagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor u fl-istess jien nkun ngħin li nifsi wkoll. U għamilna trial naħlu flimkien ta' tliet xhur. Minn f'dawn it-tliet xhur illanċjajna fl-ewwel ta' April tas-sena 2022 Together for Parkinson's, żewġ organizzazzjonijiet, Step-Up for Parkinson's u Malta Parkinson's flimkien. Jiena bil-background sportiv tiegħi użajtu biex waqqaft Step-Up Sport for Parkinson's campaign u diversi sport, diversi organizzazzjoni sportivi bdew jorganizzaw. attivitajiet sportivi għalina u jiġbru l-fondi. Allura konna qed inżewġu biex ngħid hekk. Żewġ affarijiet flimkien li kienu il-saħħa l-isport kemm jgħinek fis-saħħa mentali, tajjeb, u kemm itik dak il-kuraġġ ukoll u jgħinek fis-saħħa fiżika wkoll. Biex timxi l-qudiem. Issa llum x'tagħmel? Illum jiena project manager ta' Sittiva for Parkinson's, dan mhux l-impjeg tiegħi propri, għax jien naħdem l-MCAST fis-CSR in Defense Department. Parentesi żgħira, CSR hija Community Social Responsibility fejn inkoraġġixxu l-istudenti tagħna jagħmlu 20 sija fil-komunità mhm. biex l-istess jarfu kemm huwa bżonjuż li inti tagħmel xogħol volontarju fil-komunità tkun ta' servizz għal ħaddieħor. U l-esperjenza li huma igawdu minna hija enriching ħafna għal karattru tagħhom għal formazzjoni tagħhom. Inti prova tek, għax għamilt għara kemmilek u taħdem daw l-affarijiet. U sportivament, x'tagħmel illum il-ġurnata? Issa, sportivament jiena, ovvjament mbagħad bdejt naqra u nagħmel riċerka. tajjeb waqt li meta kont meta naħtart project manager seba for Parkinson's, bdejt nara isma' apparti id-dance therapy classes li aħna noffru diġà. Tajjeb li jiena ġieli mmur anki ninaqat ma' mal-komunità tal-Parkinson's, apparti hekk. Bdejt ngħid isma' jiena x'nista' nagħmel iktar, bdejt naqra. U sibt pereżempju kienet ikkuntattjatni ċertu waħda Doris Schembri li għandha l-Parkinson's għalliema Jidhirli li iżgħar minni f'età u bdiet tmur boxing therapy. Iż-żurrieq stess. Ġieli rajta. Billy Corito, il-heavyweight champion hawn Malta, billi joffri servizz biex xejn u jien kont it-tieni wieħed bdejt immur. Tajjeb, ingħaqadt ma' Doris u minn tnejn llum naħseb qed nkunu xi 13 nhar ta' ħamis. Tajjeb. Ġo ġim iż-żurrieq huwa servizz b'xejn anki l-equipment huwa b'xejn. Tajjeb, u il-boxing sibtu ta' terapija tajjeb ħafna. Tajjeb, għax inti jisek literalment dak il-ħin xin ikkun qed titrenja u ta' dawk il-punches, apparti tkun saħħa fiżika, tiżvoga anki ċertu dwejja li inti jkollok għax tibda tħossok li m'intix forsi bħal qabel. Ma fil-verità, jien pruvajt fil-ħajja tiegħi u naħseb qed inkun testimonjanza ċara illi l-ħajja tiegħi Anzi qed inżid l-affarijiet li nagħmel mhux innaqqas, għax jien irrid inkompli ngħix, il-ħajja hija sabiħa. Jien għandi l-Parkinson's, imma l-Parkinson's m'għandhiex lili. Kont bdejt nilgħab l-snooker wara staġun, issa da jiena l-aħħar laf snooker naħseb xi 40 sena ilu. U wara staġun mit-third division tlajt second division u qiegħed player ta' second division, l-aħħar wieħed fil-klassifika ma l-importanti nieħu gost nilgħab. Imbagħad skoprejt ukoll li hemm it-table tennis. U kien hemm artiklu fejn jillistjalek l-iktar sport li jgħin in-nies bil-Parkinson's u t-table tennis qiegħed minn ma ta' fuq net. Tantu hekk li hawn World Championships għal nies bil-Parkinson's. Ma kontx tilgħab inti qabel jiġifieri? Meta kont żgħir imma xi 40 sena qabel. Xi kellek terġa' tibda? Ejja, sibt sibt racket li kont xtrajtha minn Emanuel Said dak iż-żmien illum magħluq il-ħanut. Kont teenager, kienet l-iktar racket expensive fil-ħanut u kont faddalt għaliha. 31 pounds Maltin. Ovvjament il-lakstu kien spiċċa. Allora rrestawraw ili, il-klabb, ħallew li l-injama u għamlu li rubber ġdid, ġviri, u rubber partikolari, ġviri, naħa minnhom huwa normali, u naħa l-oħra huwa bil-pimples biex minti meta tiddefendi l-ballun ittieħ ċerta spin. U nitfall appon f'diffikultà, daw l-affarijiet u tricks ma kontx nafhom jien kieku ma naqgħodx U għamilt erba' xhur nitrenja. Mhm. U f'Ottubru li għadda bejt tnax dak nhar tal-birthday ehm, meta laqt 54 sena u s-16 t'Ottubru jiena mort biex nipparteċipa il-Kroazja u l-coach Katja Mifsud ġiet miegħi wkoll. Omi, oh, eh, jaf x'esperjenza. Ejja kien hemm mijiet u jgħam mort biex nilgħab fis-singles event u kont eċitat ħadna l-bandra Maltija tellajnija kien hemm 20 pajjiż minn erba' kontinenti. U fil-group stages bħala singles Jien ma tantx mort tajjeb, l-ewwel nett kelli ħafna logħob fuq xulxin fl-istess nofstanhar, ma kontx indur nilgħab hekk. Immaġina tilgħab xi ħmistax, sittax-il sett wara xulxin għax ikunu best out of five. Mela, u nqlajt, ġejt eliminat, però qaluli dak kien il-Ħamis, niftakar, qaluli issa s-Sibt ejja erġa' ħa tilgħab logħba ta' konsolazzjoni ħabba l-placing. Kont tlabtha eh, ma' wieħed mill-Iżrael, kont irbaħtlu, U imma il-ġimgħa kont qed nippjana jiena biex immur tur x'imkien. U kont kont disappuntat hekk li bejt inħossni li tajlet my country down, li kont l-uniku Malti. Imma mbagħad ġara illi fil-group stages meta jiena labt, il-world champion li huwa minn Slovenja x'in insertat pozza ibsa ħafna. Il-World Champion jien biss ħadtu set jiġifieri u rebaħ 3-1 miegħi imma ma' żewġ ma' players l-oħra rebaħ 3-0 3-0. U il-partner tiegħu fid-doubles event ma ġiex minn Slovenja għax kien daħal l-isptar. Kien hemm 15 l-isptar. U allura kien se jitlef iċ-ċans li jikkompeti fid-doubles event. U ġew fuq, u ma jafx bl-Ingliż, ġew fuq il-kem il-mara tiegħu, it-tifla u l-coach tiegħu, għallu inti taċċetta ngħidu l-organizers li inti tirriplejsja il-partner normali tiegħu. Tom għalejn, u għacċettaw l-organizers, tħanna t-tim kien jismu Malta Slovenja. U allora mbagħad ħassart il-pjani tiegħi għattur, U l-ġimgħa niftakar kellna bdew il-lob tad-doubles. U morna tajjeb għax fil-group stages irbaħna l-kulħadd tilha b'xejn, tliet partiti. Quarter final 3-0, semi final 3-1 u ġejna l-final. Insomma, u l-final kienet il-Ħadd filgħodu fis-16 t'Ottubru. U niftakar L-organizers qalu li aħna magħkom ħansommu kienu Kroati, mhux ma' Ġermaniżi, għal però daw top seeds. Tajjeb, Ġermanja number one ranking. Aħna għaskol biss konna rankjati, aħna we just formed the team there and then, ma kienux jafu fuq il-level tiegħi ma' Marjan kif inhu. U tinsiex, ma jafx kelma bl-Ingliż. Ah. Tajjeb, ħlif thank you.

Preparajt li nifsi, tfejt il-moba faxija, ma tantx nagħmilha. Tajjeb, straħt ħadd breakfast kmin fil-ħodu u mort u l-mindset tiegħi kien irrid nirbaħ. Għalija u għal-pajjiżi. U rbaħna tlita b'xej. Oh my God. Kemm jienu kemm Marjan dak in-nar bejna nilabu lob tal-ġed li talment il-coach ta' l-Ġermanis Ferħilna u baqa' mbella, għax daw vera tajbin l-opponents tagħna u ilhom jilagħbu flimkien u rbaħna. Eh, u il-messaġġ li jiena li wassal hija permess ta' din din l-esperjenza. Illi min jaf kemm meta meta inti tfittex u tarbel kemm għandna opportunitajiet li we feel good. permezz tal-eżerċizzju, permezz tal-isport, tajjeb, jien niftakar meta mbagħad għax mbagħad Slovenja rridu jonorawni lili. U stidnuni xi xar wara mal-mara tiegħi kollox mħallas bil-lokal. Tajjeb għamilna erba' tiem u rrid nagħmel speech quddiem platea nies mhux ħażin. U l-aħħar niftakar l-aħħar sentenza kienet hekk. If I did not have Parkinson's, I would not have become a world champion. Vera. Tajjeb, oldi ta' 54 sena issir champion ta' dinja, e huwa sodisfazzjon. Ah, u l-messaġġ li dejjem niprofa wassal li aħna naraw it-tazza nofsa mimlija mhux nofsa vojta. Diffikultajt ikollna kulħadd ikollu. Jina vera ringrazzjak minn qalbi u Min għaddej minn dawn minn dawn il-challenges f'ħajtu vera proset ta' xogħol qed tagħmel għax tagħti tagħma l-kull min qed inisoltu ngħid jekk taħseb illi min qed jara dan il-podcast jinteressa aqsmu jien naħseb li dan il-podcast jinteressa lil kulħadd. Allora minn qalbna eh, minn qalbi nixtieq nitlobkom biex taqsmuh kemm tistgħu dan il-podcast ħalli ħafna nies iktar jisimgħu l-istorja ta' Adrian. Vera ħadd peċir. Vera nixtieq ringrazzjak minn qalbi tal-joġbok tiġi. Grazzi lilek u x-xandara li titlu fi djarna u tatuna eh, it-tama u l-kuraġġ. Grazzi ħafna lilek. Aħna wasalna fit tmim ta' podcast ieħor, kif għattilkom jekk tistgħu aqsmuh kemm tistgħu itlu fuq social media pages tagħna li huma Instagram, Facebook, iżda dan il-podcast barra fuq televiżjoni se jkun qed jixxandar ukoll anka fuq Spotify fuq mezzi tal-medja soċjali differenti. Grazzi ħafna u sakemm nerġgħu niltaqgħu għal podcast ieħor insermilkom.